kha phung cio u sih. Zeizong tuah kho Pathian sinah le nangmah sinah ku le ka nau hna ka ruahnak ka hmurka ka tuahnak le zumzumnak in

Bal ko hnam. Zeizong tuah kho Pathian nih kan zangfah sehlaw kan sualnak ngaihthiam in zungzal na ngamnak ah kan hruai ko sem. Bawipa rung kan zangfah ko tuah. Kri run kan zangfah ko tuah. Bawipa rung kan zangfah Lungthin ṭha vawlei cungah na daihnak tlung ko seh. Liannganmi kan Pa Pathian, zeizong tuah kho Siangpahrang, nangmah lawng kan in conglawm, kan in chimthiam, kan in biak. Na min thangṭhatnak caah lawmhnak kan in pek. Pa Pathian ngeihchun Fapa, kan Bawipa Jesuh Khrih cu leicung sualnak kalpitu Pathian Tuufa kan Bawipa, kannih kha kan zaangfah tuah. Pathian orhlei ṭhumi kan thlacamnak kha Bawipa rak cohlang ko. Zeitintiah nangmah lawng kha a thiang bik cemmi na si. Nangmah lawng Bawipa na si. Nangmah lawng Sang Bik na si. Kan bu kan Bawipa Jesuh Khrih, Thiang Thlarau he hmunkhat in kan Pa Pathian sunparnak chungah Amen. Thla cam u sim. Zangfahnak le dawtnak he a tling i zeizong vialte a tuah khotu a zungzal hmunmi kan Pathian, kan nih na fanu le na fapa hna cu nangmah bia awkah hika hmun ah kan i pum. Kannih cu thazaang dermi kan si i harnak le sifah retheihnak a phun a tawngmi kan si caah zangfahnak in run kan zohkhenh ko tuah. Pum le lungthin dam le lawm tein kan um khawh nakhnga le daihnak le hnangamnak he na duhnak kha kan tuah khawh nakhnga na vel laksawng kha ron kan pe ko law zungzal nun umnak vancung ram phan aa tlakmi kan si. kan sin nakhnga run kan bawm ko tiah kan Bawipa Jesuh Khrist in bosan in kan in hal. Amen. Voikhatnak Baibal riannak si lai.

A bawmtu le a ka chantu a si. Pathian nih vancung khin minung kha a hotal a fim i Pathian a kawlmi mi phuhrang hna nih thah an ka zalh. Pathian Mi a rel lomi hna nih khan thla an ka zel, Pathian cu a ka bawmtu a si kha ka hngalh. Bawipa cu a ka chantu a si kha ka hngalh. Zul aw! Pathian cu a ka bawmchantu le a ka chantu a si. Pathian nih ka ral cu anmah ṭhatlonak lila khan dantat ko hna seh; amah cu zumhawktlak a si caah a hrawh hna lai. Bawipa nangmah cu na ṭhat caah lunglawm tein thawinak cu kan pek lai i na sinah lawmnak ka langhter lai. Zul aw! Pathian cu a ka bawmtu le le a ka chantu a si. Ka harnak vialte chung in na ka chuah i ka ral an sung cu ka hmuh hna zul aw. Pathian cu a ka bawmchan le a chantu a si. Tuni oihnihnak Baibal kan rel hngami James a ngan pathum a me le ruk pali pathum tiang. Nahchuahnak le mah zawn lawng ruahnak a umnak paoh ah i rem lonak le ṭhat lonak a phunphun kha a um zungzal. Sihmanhsehlaw cunglei in a rami fimnak cu a hmasa bik ah a thiang i cun daite le nem tein a um i hawikom cungah a ṭha. Midang zaangfahnak khan aa khat i thilṭha kha tampi a tlai. Thleidannak zeihmanh a ngei lo i a zer zong a zer lo. Cun daihnak sertu, Pawl nih daihnak in an timi thlaici nih a thei a tlaimi cu ṭhatnak a si. Cun nan hal tikah nan hmu kho lo, zeicahtiah nan i timhmi kha a ṭha lo. Nanmah nuamhnak ca lawng i hman awkah khan thil cu nan hal Pathian bia a si.

Na cungah um ko seh Khrih Bawipa. A ngan pakua a me sawmthum in sawmthum pasarih tiang. Jesuh nih a thinak ding kong kha a chim ṭhan hna. Cuka hmun cun a chuah i Galilee ram tawlpar thluahmah in a kal. Jesuh nih a zultu pawl kha a cawnpiak lio hna a si caah a umnak kha ahohmanh nih a hngalh hna la seh ti a duh. Zeitindah a cawnpiak hna tiah Mi Fapa hi mi kut chungah chan ka si lai i cu hna nih cun a ka thlah lai. Ah ka tho ṭhan lai tiah a ti. Cu cawnpiaknak cu a sullam an hngal lo, sihmanhsehlaw an hal ngam lo. Ahodah a ngan bik? Kapernaum khua kha an pa i inn chung i an lut hnuah Jesuh nih a zultu hna cu lampi ah khan zeidah na al tiah a hal hna. Lampi i an almi cu kan lah ahhin ahodah a ngan bik ti kha a si caah an leh ngam lo. Jesuh cu a thu i a zultu hleihnih hna cu a auh hna i a ngan bik si a duhmi cu nauta bik ah le mi vialte sal ah aa chiah hrimhrim awk a si tiah a ti hna. ngachia pakhat kha a lak i an hmaiah a dirter ngachia pa cu a kut i anih cu ka min in hi bantuk ngachia pakhat khat a cohlanmi paoh cu keimah a ka cohlan a si cun keimah a ka cohlanmi paoh cu keimah lawng kha a ka cohlan si loin a ka thlahtu zong kha a cohlan a si tiah a ti hna.

a kan pek i kan i tim bantute in lam a kan hruai zungzaltu kan Pathian cungah lawmnak ka ngei i amin thian ka ṭhanṭa cu mah bantute in zarpini fate in can hman kho ding te in tol a kan ral piatu upa pakhat cheu nan cungah lawmnak tampi ka ngei i ni hen hi ka bia in chung in Caan a rak hman khotu pakhat cu nan cungah lawmnak kan ngei. Bawipa nih thluachuah in pe cio ko hna seh tiah a pakhat na ah chim ka dum. Nihen Pathian bia kan relmi chungah lut ko hna u si law. Nihen bupi nih a kan cawmpiakmi cu zeidah si kan ti si ahcun. Tuidor nun ngei u. Ngaithiam nun ngei u. Nan ral hna kha do hna hlah u ngaithiam ko u. A can a vung phat tikah Pathiang nih nan ral hna khi an do piak ko hna lai i Bawipa min tein ngaithiam nun nan ngei i Bawipa kha bochan bu tein kar nan hlan si ahcun ani ni khat ni ahcun teitu nan si hrimhrim lai tiin a vekhatnak pingia parami ca kan ralmi chungah khan a kan cawnpiakmi khi kan hmang Nihin Khrihfa kan sinak le Pathian kan biaknak le Pathian a kehram in kar kan hlannak chungah Bawipa nih a kan duhpiah bimi cu toidor nun a si. Zeiruang ah dah a si kan ti si ahcun toidornak le lungfualnak nih cun remnak a chuahter i toidornak le lungfualnak nih a vung chuahpimi le ngaithiamnak nih a vung chuahpimi cu mi lung ai lawmter i Mah nih a vung chuahpimi cu zei kan ti lai? Minu zei kan ti lai thluachuah a kan phor i thluachuah kan hmun ah a si tiin nihin ah hin a kan cawnpiak amana bia ah minu pakhat nih thanchia a kan chim thanchia a kan chim tiah kan theih cangka tein Lo in kan thing hon tu i amah khi veikhat eng lerulhnak kan tuah se ahcun mah thinghungnak hi kan kan thinglung chungah khan me bantuin a vung ling tikah mah nih a ra chuahpi mi cu zeidah a ra chuahpi kan ti se ahcun kan mah khi chungvannak a kan pek i yan kan i hman a khan a kan hngilhter kho lo cu mu kan mah le kan mah khi kan si a vang kan hnuka chungah khan bia ṭha hma a chuah kho ti lo chim duhmi cu zeidah a si kan ti sia ahcun mah bantute in thil ṭhalo khi a chuahpi lengmang caah kha bawipa nih ngaihthiam nun ngei u law lungsaunak le toidornak hi nihin ah hin bawipa nih an rupia bimi hna a si ti nihin ah hin a kan cawnpiak vung zo u law tahchunnak ah mi pakha kha khi na cena lo mi pakhat khat khi ye kan ti lai a cungah khan cena hmu na nge lo atu na festival chungah khan ca pakhat he thla tuah kom me amun tial mi khi thal a bia thalo tein kom me pakhat kha ye kan ti lai bia thalo tein he le than tua hna lo ma kom me tanga kan pakhanu pakha pakhanu pakha ani khika le yong ra chena lai lo khika yong ra chena lai lo kom me khi ra thluah ma lai chu no ni yan chi yo a facebook chung in ka hmu mi pakhat chu mi film kan nge mi lai mi film pa pakhat a kan bo chan tla mi ni khan cha pakhat thla avon thla ti a khan atu ka facebook avung chuan chan tia comment khi yanga chunga kai chan chim du mi chu sei da si kan ti sa chun Khuaruah lawngte in zei kan ti lai. Thil pakhat kha kan tuahmi nih khan minung tampi an thinglung hi a nuamter lo i minung tampi an thinglung hi a sawh hna ti khi Bawipa nih a theih zungzal caah nifatin nan nunnak le nan ṭhut nan dirnak le nan kalnak chungah hin i ralrin te le Teidornak le lungsaunak ha thingfua tein khua sa u law khikhi ni hi remdai na a chuahpi khikhi bawipa nih a duhmi thil cu a si tiin a pakhat na a kan a kan cawnpiak cun a pahnih ah a kan cawnpiakmi cu jem pathum hleiru pali le thum chungah khan zeidah kan hmu kan ti se ahcun na chuahnak le mazong long a ruahmi paoh kha Hnatchuahnak a ngei i amah lawngte a ruahmi hna minung nih khi ṭhalonak an chuahpi caah khan khikhi zeidah a phi chuah cu a vung si kan ti seh ahcun remlonak le pakhat le pakhat i donak hi a vung chuahpi ti. Cu si caah nihin ni caan ahhin minung pakhat khat cu awming na a vung ngei tiah khan kanmah nain ye kan ti lai. Awming na vung nge kan mana in tangka a rong nge deuh lai kan mana ing mi nih a cungah kan dudot na an rong nge deuh lai mah khi a si se ahcun bawipa nih thluachuah a pemi a si ti ko lo a cungah kan hnatchuah na nge hlat kanmah yong kan sining tein khi amana bia nihin kan si a fahmi khi a sining tein bawipa hmaika kha hun khan ko u sila amana bia fimno kan nge lo catang kan nge ve lo nihin ngai kan sining te kha vun khan ko si lo catan a nge mi pa khan na chua du hla u si khi khi poi pa ne akan du pia mi asi ti ni hinga hing akan chom pia na chua na kan nge ye manu ma pa chunga khan je kan ti la ama suki mana ing afim deu cha cha Amah cu keimah naing a thiam deuh can caah amah cu keimah naing mi nih an doh deuh can caah timi lumpuk kan ye cangka tein kan chungah khan khuachia a lu kan chungah khan thil ṭhalo ruahnak a vung chuah tikah mah nih khan thil ṭhalo le i alnak le i donak le a vung chuahpi tiah a chungah remlonak a um rem lonak nih pakhat le pakhat ral a thoter timi khi mithiam pawl nih a kan cawmpiak cu si caah sihmanhsehlaw ti cu si caah cungle in a rami fimnak fimnak cu a hmasa bia a thian i cu nih cun dainak le nemnak khi a chuahpi i hawikom cungah khan thil ṭha a tuah cungle in a rami fimnak Cunglei ngarami fimnak cu zeidah a si? Thlarau a thei par kha si ka zawnruatnak, velnge zangfahnak, ngaithiamnak, lungsaunak, toidornak, mabantu thlarau nih Pathian thlarau nih cunglei in a kan cawnpiami fimnak khi kan ngei si ahcun mah fimnak nih khin remdaihnak a chuahter i mah fimnak nih cun hawikom cungah khan thil ṭha a tuah ti a panina a kan cawnpiak maka ah hen hleiriah chungah khan zeidah a kan chim ṭhan kan ti se ahcun daina sertu pawl nih daina in an tuhmi thlaici nih A the a tlaimi cu ṭhatnak a si. Dainah a tuahtu pawl nih an tuhmi thlaici a thei a par cu ṭhatnak a si. Nihin ah hin nanmah le keimah zong nifatin kan nunnak le kan hawikomnak he kar kan hlanṭinak siseh, kan innchungkhar ah kan nupi le kan fale hna he kar kan hlanṭinak siseh, hika Khrihfabu chung in pakhat le pakhat rian kan ṭuanti i kar kan hlanṭinak ah hin siseh, Cungle in fimnak ha kan i lak i nihin ah he Bawipa hmaikar ah kan rian ṭuannak le Bawipa hmaikar i ye kan ti lai. Kar kan hlanna chungah hin daina le nihin ah hin thil ṭha tuahnak he thlaici kan tu si ahcun ti mah thlaici khi thil ṭha lawngte a vung chuah tikah a thei a par khi ṭhat na lawngte a vung chuah tikah mah a thei a par a eitu ding khi kan ma thiamthiam hi kan si e ti cu mu cu si caah dawtmi Krifa ule nau hna ni hen ni fatin te kar kan lan kar kan hlan na le bawipa nih a can a kan pe mi chung khua kan sa na chungah em cung le fimna he daina le thilṭha tuah i nifatin a thei a par a lanter i thlaici a tumi zumtu si dina kha mithiam pawl nih cem cakua in khan a kan compiak cem sam cakua chungah a kan compiak ṭhanmi cu zeidah kan hmu kan ti sa cu som nga le pali chungah mi lungpuan hna cu keimah law ah an ra mi puar hram hna nih khan thah a kan zul ti Pathian je in a ral lomi hna nih khan thah a kan zal. Pathian cu a ka bawmtu a si kha ka hngalh i Bawipa cu a kan chantu a si. Ka harnak vialte chung i a ka chuah i ka ral cu an sung ko lai.

kan tuahsernak le kan ziaza vialte hi zei kan ti lai i puarnak le keimah ka si ti a hakmi thinglung te he kar kan hlam tikah kha bawipa nih khating nan um i khating nan thu nan dir te ah khan ka lung na ka fahter ka ngai na kan chiatter bawipa nih a kan ti cu mu Cu si caan nih hin kan lungput hi Bawipa ai lawmtermi kan si maw? Bawipa nihin kan biachim le kan, kan umtu ziaza le kan dirhmun he Bawipa hmaikar ah Bawipa nih nanmah hi milung puar na si i keimah ka thinglung le keimah nifatin tein lungfaknak a ka pektu na si tiin a kan sawhmi kan si sualnak hnga lo sam catial tupa nih hin a kan cawmpiak maka hin zeitindah a langhter ṭhan kan ti si ahcun kan cungah hin mi ṭhalo hna nih khin milungpuar mi hna nih le milungpuar mi hna nih mi ṭhalo hna nih ṭhalonak an ra tuah lai an ra do ko lai ti sinain ti hlah u Nunnem tein khan um ko u. Nan ra a teitu din cu keimah ka um ko tiin mah aveikhatnak kan ralmi khi sam chungah hin thefiangnak a kan pe ṭham cun thawngṭha chungah zeidah kan hmuh kan ti si ahcun a pakhatnak kan ralmi amah a thi lainak kong khi a chim hna keimah hi Misual bu hna nih a ka tlaih hna lai i a ka thah hna lai. Asinain thihna nih a ka tei lai lo i ka ra tho ṭhan lai timi Jesuh Khrih nih a ton lai dingmi le a ing lai dingmi le kan ca i khamnak rian a ṭuan lai na ding kong kha mah mi tampi khi a cawnpiak hna. Nate i mi tampi nih khi mah khi an thefiang lo. An thefiang lo nate i Jesuh Khrih kha zeidah na chim duhnak a si ti yang kha an hal ngam ve lo. Maka ah hin paikhan ah a kan chimmi Khrih Jesuh nih kan ca i a thi lainak le a thoṭhannak a temturnak kong kha a kan cawmpiak i cucu kan ca i khamnak a si ya khi nihin ah hin a kan hmuhter ṭhan i a pahnih ah a langhter ṭhanmi cu a zultu hna cu

aa kimak a ngan deuh a nih a ngan deuh timi alnak he khan mah an khuat na chungah khan bia an i al Jesuh nih a Pathian sinah he a theih hna tikah an phah ti ah khan an zapi in khin a ṭhupi hna Jesuh nih bia a hal hna lampi kan kal lio i pakhat le pakhat bia nan i al lengmang i nan i celh lengmangmi kha zei kong dah a si tiin Jesuh nih a vung hal hna tikah ahodah a ngan bik kan si i ahodah hruaitu kan si timi kong an i almi khi Jesuh hmaikar ah khan an chim ngam ti lo. Jesuh nih a theih ko ti ah khan Jesuh nih a ti hna. Ka naule hna, nan zapi te in a ngan bi si nan duh si ahcun atan nan don hmasa a herh nan zapi tein kan chim hna nihin ni ah hin a ngan bi hi sin nan duh lengman si ahcun remna le dainak a chuah lai lo i a ngan bi hi nan zapi tein sin nan duh si ahcun rawtnak le thil ṭhalo nih hin a kan den lai A nganmi si nan duh si ahcun aho nan si poah ah khan a tangmi ah khan neiza nan lak i a maybe si kha nan thim hmasa awk a si ti i Jesuh nih khan a cawnpiak hna. Mah a bia chungah hin pakhat ka lah duhmi cu a ngan duh bi hi nan zapi tein hruaitu hi si nan duh si ahcun remnak a um lai lo i thil ṭhalo nih a kan deng lai i rawhnak nih

Ing hlei kua te ing he ing tha tha he tangka he vung tua se a ching mu ting thong pong ka nai mya suwa tampi hna khi na yi pathum cheu in na yi pasari kar la chem li me ne kan di chonu ma thil a chunga khan thil ri je jadar um ri lai mu sung jatla kan hmu mi nai te ya ma ban tu te in

Social khane re piatana le te ce pia chis ye kan ti la thi lo na piatana he ni hin kan ko rampi cu a boi di chu mo kan boi pa Jesu Christ ni baban tu asilai kha adu lo cha a ni hi nga hen angan bi si hi du hla u angan bi si nan du se a chun atan bi a khan ung ma sa u lo ngachia pa kha kha a lahpiah hna i mu mah ngachia pa bantute in lungput nan nge i mah ngachia nih a kengmi thinglung hi nan cohlan lawnglawng ah tiin Jesuh Khrih nih khan maka khan a cawmpiah hna cung u nihin ah mah nih nanmah le keimah ting khan sara kan peh seh kan bupi chung yong ah hin keimah nih control di hna seh keimah nih a nganbi siseh tiin ruahnak kan ngei cangka tein mah kan bu chungah hin piatana a chuah lai i rem lonak a um lai timi khua a ruatu si hram u sih kan inn chungkhar chung yong ah siseh kan khua le kan ram chung yong ah siseh keimah nih ka control di hna lai keimah hi a ngan bi ka si lai timi lungpu kan nge cangka tein piatana a chuahpi tu kan si timi hi philh hlah u seh timi nihem pathian bia nih a kan cawnpiak a maybe le a tang bia khan ne ya kha i thim ko u khikhi puaipa nih a duhmi a si te a dang le in mah he thawngtha a dang le a fianter mi mon yo than u si lo puai nan kal tikah si seh cun hmun dam pakha kha nan kal tikah si seh nan luh cangka tein a tang bia khang ra ṭhum a sa u ti mah kha insing pa nih khan a ra lai i ka koe ya maka khan na thu hi ka thu dan a um ko hi a cungah ra thu an ti tikah mi hmai ṭha na hmu lai i mi tampi hmai kara khan na lum ai lawm lai asilo i nan ma tein na va kal i thudan cungah khan na ra thu i

A nian bik hi ra thim ko u. Bawipa nih a rem a ti si ahcun a cungah ka thu tuah an ti hna tikah lawmnak na hmu lai i mah khi na caah thluachuahnak a si la. Cu bantukte nihin ni ah hin a ngan bi si hi duh hlah u. A me bi kha si ko u law i thim ko u. Asinatein Bawipa nih an hlor hna i Bawipa nih thluachuah pe an duh hna si ahcun ka kue

Khikhi Bawipa nih an luh piami hna a si ti nihin ṭhangṭha in a kan cawmpiami a si. Nanmah le keimah nifatin kan nunnak le kar kan hlannak chung zongah hin kanmah le kanmah a sanbi ah chiah lo tein a tanbi le a mebi chungah khan um ko u sih law Bawipa nih a can a phan i a kan hlor se ahcun a kan cuaisan se ahcun kanmah nih i thim lo tein Bawipa nih kanmah khi a cungbi le a sambi ah a kan thimtu dingmi kha a kan chiah caan a ram phal ko lai i khi caan ti ahcun kan i lawm lai i Bawipa thluachuah kha kan hlam ko lai khi khi nihin Pathian bia nih a kan cawmpiakmi si selaw nan dih la cungah lunglawmnak tampi kan ngei Van le vale hmu khawmi le hmu kho lomi vialte Sertu, zungzal in a hmunmi Pathian pakhat lawng ka zumh. Pathian Fapa ngeihchun a simi Bawipa kha Jesuh Khrih kha ka zumh. Khuacaan a um hlanah Pa sinin hrinnak a in. Pathian in Pathian, ceunak in ceunak, Pathian ngaite in Pathian ngaite, serchawm loin hrinnak a in. Pa Pathian he an i khat i zeizong vialte kha a ser dih. Kannih minung caah le kan khamnak caah vancung in a rung ṭum, Thiangthlarau huham in ngaknuatchiang Mary chungin tisa semnak a lak i minung ah aa cang. Process Palakoda kanmah caah vailam an ta, a thi i an vui. Baibal ṭialtak bangin nithumnak ah a thoṭhan. Vancung ah a kai pa Pathian orhlei kam ah a ṭhu. Cu thi le minung biaceih awkah lianngannak he a rung ṭum ṭhan lai i a pennak cu dong loin a hmun lai. Bawipa le nunnak petu Thiang Thlarau kha ka zumh. Cu pa le fapa sinin a rung chuak. Pa le fapa he hmunkhat in biak le thang an ngei. ka zum. Thiamnak caah baptisma pakhat ka zum. Mithi thawhthannak le a ra laimi zungzal nunnak. Amen. Maw Bawipa kan Pa Pathian nang kha kan in hal. Maw Bawipa kan Pa Pathian nang kha kan in hal.

Kan thazaang le kan dawnnak a simi maw Bawipa Pathian, Jesuh Khrih min in a dawtmi na fale kan halnak hi run kan zopiak ko. Amen.

Nan sinah Bawipa um ko seh. Na thlarau he zam um ko seh. Nan thinlung i hlau u. Bawipa sinah kan thinlung kan i hlau ko. Bawipa Pathian kha lawm cio u sih. A tlak i a ding ko. Zeizong vialte a tuah khotu kan Pa Pathian, nangmah cu van le vawlei le zeizong vialte a sertu na si. Na sermi thil vialte hna kha na lianngannak le na ṭhatnak in na zohkhenh hna i na himter hna. Kan caah san na tlaimi vialte kha na zangfah nakin na kan pek caah na cungah kan i lawm ngai te. Maw a thiangmi kan Pa Pathian, kanmah kha ceunak le ṭhawnnak huham na kan pek i bupi pumpuluk kha zohkhenh awk le kilven awkah Thiang Thlarau kha na rak thlah caah kan i lawm tuk hringhran ko. Na fale hna nih kannih ka sakalmen hna in siseh thlacamnak in siseh rel cawk lo vel laksawng kha na kan pek kan tuahmi ṭhatnak vialte caah a zungzal a hmunmi laksawng pek ah bia na kan kam zangfahnak he a tlingmi maw kan pa Pathian kan pumsa le kan thlarau ca Vawleicung le vancung ca i kan herhmi vel a phunphun kha na zaangfah dawtnak in na kan pek. Na dawtnak kha a tlak tein kan cham khawh lo nain kan aw ngeihmi vialte kha bupi pumpuluk he fonh in vancungmi le mithiangmi vialte hna he hmunkhat in na thangṭhatnak cu hla in kan sang. A thiang, a thiang, a thiang, van ralkap run Bawipa Pathian, van le vawlei cu na lianngannak he a khat, a sang bik cung lei ah hosana um ko seh. Bawipa min in a rami cungah thluachuahnak um ko seh. A sang bik cung lei ah hosana um ko seh. Missa thawinak ah lungthin in i tel ve hna. Maw kan pa a zungzal a hmunmi kan Pathian, atu hi caan te ah na fale hna Nupi pumpuluk he hmunkhat i misa thawinak kha kan in pekchanh. Misa thawinak ah zungzal a hmunmi tlangbawi Jesuh Khrih. Kan Bawipa nih kanmah caan ah nangmah kha biaknak, lawmhnak, sualman liamnak le nawlnak kha a tuah. Nihin hi ka hmun ah hin cun kannih nih aman a sung bikmi kan Bawipa Jesuh Khrih i pum le thi kha pekchanh kan in duh ko nain kan in pekchanh kho lo. Cu a si caah kannih nih atu kan in pekchanh mi tampum, kan lungthin, kan thlarau, kan in duhnak le thangṭhatnak vialte hi run kan copiak ko. Na fapa nih an pekmi ṭhatnak vialte ah khan kan i tel ve khawhnak lai run kan bawm ko maw kan Bawipa Pathian. Amen. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi thlacamnak kha zumnak in cam hna u sih. Thiang ko seh, na pennak tungcang ko seh. Vancung bantukin lei cungah na duhnak tling cang ko seh. Nifa kan hel Mi nih kan cungah an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin sualnak kha kan ngaihthiam ve tuah. Sualsualnak ah phak tel loin ṭhalohnak vialte chungin kan khamh. Retheihnak a phunphun khan kan hmuh pheng ko tuah. Kannih cu kan khamtu Jesuh Khrih ratnak kha ruahchan le hngak i kan um ko. Zeitintiah pennak kulmangak lianngannak zungzal ṭhangṭhatnak vialte cu nangmah i ta a si. Maw Bawipa Jesuh Khrih na lamkaltu hna sinah nanmah sinah daihnak kan chiahtak hna, keimah daihnak kan pek hna tiah na chim bangin Kan sualnak kha zoh hlah law na bupi zumhnak kha zoh in na pennak i daihnak le lung Pathian Tuufa vawlei sualnak kalpitu kan i um vang fa ko tuah. Pathian Tuufa hi vawlei sualnak kalpitu kan ni run kan zangfa ko tuah. Pathian Tuufa hi vawlei sualnak kalpitu kan ni daihnak kan pe ko. Lungthin in Bawipa thisa hlamnak. Maw kan Pa Pathian, kan thlarau kha na Fapa Jesuh Khrih pum le thi in cawm siseh law, nangmah na nunnak hrimhrim kha i hrawm ve hna seh ti na duh. Kannih zong mah thlarau nunnak rawl cu hlam ve u sih law ti kan duh tuk hringhran ko. Sihmanhsehlaw kan Bawipa thi le sa kha kan hlam kho lo caah kan lungthin in kan Bawipa Jesuh Khrih he i pehtlai in kan thlarau caah ṭhatnak kan co khawhnak lai run kan bawm ko tiah kan Bawipa Jesuh Khrih min in kan in hal. Amen. Ka dawtmi unenau hna keimah dawtnak chungah um tuah u. Nannih nih ka nawlbia kha nan zulh ahcun ka dawtnak chungah nan um lai. Kei ka nawlbia cu keimah nih nannih kha kan dawt hna bantukin pakhat le pakhat i daw u ti hi a si tiin kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan chimhmi bia kha i cinken cio hna u sih. Kan Pa Pathian le Jesuh Khrih kan Bawipa i velngeihnak le daihnak cu kanmah he a zungzal um ko seh. A lianngan Pathian, Pa le Fapa le Thiang Thlarau min in thluachuahnak cu kanmah cungah rung ṭum seh law hmun zungzal ko seh. Amen. Kan ṭhut hna lai.